Namedisa leina le maatla la morena rena Jesu Kriste mabali mopholosi wa rona amen a re simoleng ka go rapela modimo ntate modimo morwa modimo moyo o halalelang Papa Ramata otlhe Jehova ntate mabaledi modimo moitle ke bitsa wena Jehova ke se selo pele ga sefatlhego sa gago tlhogonofatsa tirelo ena papa mabaledi modimo motle tlhogonofatsa le lengwalo le le tlo bala pirimana letsatsi Jehova ke motlhanka wa gago mme o hlatswe le tsona dipounama tsa motlhanka gago Jehova e re seo ke se buang Jehova ntate be lentswe le le phelang la gago papa taua loko la Juda o ne o le modimo o motle modimo wa dikarolo tsotlhe maina ke a moraro la ntate la mora la moyo o boitshepo amen a re fumaneng palo ya rena lengwalo ke la lefitikase kgaolo ke ya masome a mabedi le motse o tshelelago temana ke tlatsa temana tse pedi temana ya lesome le motso e mene 14 jump to

le tlo lemela fela ba ba tlo go ja ke manaba a lena lentswe la morena le felela gona fago re ke tle ke khutle ke boalle go molao ya modimo ye kileng a re fa yona ka moshe e re go e bala e re o seke O teng molao o kileng wa bolela a re ke nna Jehova Modimo wa gago. Mamedi o motle ke kopa mfe ditsebe tsa moya. Mme lentswe phirimana letsatsi la legono ha re khutlela go molao lentswe la rona mo lengwalong la Lefitiko chapter 26. Tlhogo ya taba e re ditšhogofatso le dikotlo. mo bophelong re na le ditshogofatso tsa modimo mme na re re na le dikotlo tsa modimo ga re sa utlwe ga re tshela melao ya gagwe 14 o re ge lefela le sa kwe se nna ke se bolelago go bolela morena le seo ke se bolelago le ditaelo tse ke lefago go bolela morena mme le fela le tshela melao yaka fifteen gona se nna ke tlo go se dira shiseng halleluja ore ore jehova ke bua ka jehova wa makgotla ore ke tlo letlela ka bolwetse ba sefuba ka letadi le tadimisa matlho bana etso makao lengwe botlhe ba le mametseng tirelo e ke rata re khutlela morago mo modimo kileng a re le mosa ka molao ya gagwe mo modimo o kileng a bua le nna le wena a re fa melao ka motlhanka wa gagwe moshe mme rena re itebetse sefatlhogo sa modimo mme ra itsaya ka molao ya rona mme ra iketsetsa ka go rata mo lefatsheng mme ra ipha ya rona melao o re molitara ya bolela re melao e e busang lefatsheng ga se ya rona bakrete ya rena e tswa le godimong go mong wa rona ke e ngwetsweng kgale ke e porofotilweng mme sa rona re ile modimo o re ka tseno ga re sa utlwe go na le ditšhegofatso le dikgotlo mme re ikgethetse dikgotlo mme dikgotlo tse botlhoko utlwa he lengwalo le bua le bolela le nna le wena o re modimo o re shedi tse ke tlo go di dira mme ke tseo di diragalang tse re di bonang ka matlho bolwetse shibo bo tletse lefatshe mme lengwalo la kajeno la lefitiko le la re khutla la re botsa gore modimo o lare ke tlo romelela bolwetse ba sefuba go e bala ka mo bebeleng ka sepedi se seng go lengwalo a re bolwetse bja mafatlha go bolela ko ditoronomi 28 verse 22 o bolela ka gore ke tla romela bolwetse ba madi le teng ke modimo wa boletse le nna le wena ke modimo a boletseng le setšhaba sa iseraele ga se tsosa egepeta a tsesa nagong nageng ya masi le dinotshe mo e ba ipoditseng gore go tlo pheliwa ka letlhabo mme rona mme rona ra iketsetsa badimo ba rona Hey, hey, hey, tlhang lefatsheng la egepeng e tlhang lefatsheng la bokgoba mme ra tsamaya ka melao ya teng ra lebala yo modimo a re sireleditseng ra lebala yo modimo a re fileng maatla mme modimo o re tseo ke tlo go di dira shedi ke tlo romela bolwetse ba mafaka ke bua ka tse kileng di a porofeta ke bua ka tse modimo o kileng a di ngwala a re fa molao gore re tsamaye ka yone a re fela itse gore ge re tshela ke to dira eng mme ka jeno lefatshe le le wetseng ke lefatshe lefatshe le gore morutereng a bolela mo sefeleng sa one nine one a re jesu o letsatsi jesu ke letsatsi ra le ka lenyakang go tswa le pholosa le go re tlosa ga re go bolwetsibo jesu ke letsatsi le le ka re maatlafatsang mo yene le mphodiso ya kileng a swa a swela dibisa rona ya kileng a tsena ga re go lebitla le ona malwetsi a re matleng gonne tshware le teng sefapanong o ra ko ntlhatswe pelo yaka mo mading tima pefelo tima pefelo ka temane ke e badileng tadi ya lefitiko go ka e bala ngwaneso o khutle o e tseye o ye le go ditoromi e twenye e twenye two o butle ka maatla le pefelo ya modimo gonne re mo kgalefong ya modimo Re monna o mongwe a buile a sefela re yo kgalefo ya modimo e tukang e beng ya lefatsheng ke yone kgalefo e tseneng ngwaneso e batla nna le wena re khutle ro batla sefatlhego sa modimo re khutle ro batla tshwarelo gonne tshwarelo e teng sefapanong modimo o sentla re fa nako ya gore re tle re khutle re boele mo go ene modimo sentse re adimile motsotso le sebakanyana se sa gore re tle re matle re batle sefatlhogo sa gagwe o re motlhanka motlhanka yo yo yo mongwe ya kileng a senyetsa a lo fela tatagwe a tsamaya a tseya tsotlhe a tsa mahumotlhe a tatago kile mofa a wa senya e re mola e re mola lefatshe le mo itaile e re mola tsotlhe di fedile utlwa ke rata mantswe a kileng a bua ke mohlanka ya re mola ga itharabolela a re tlhaboro lebeleng le la lefatshe a re boeng re re batle sefatlhego sa modimo utlwa mohlanka o a re ke ka tsoga ka ya go tate ka re tate ke senyeditse le godimo le pele ga gago a re tleng re rona re tle re boe magang mantswe a kileng a bua ke mo ke ke ke ke mosimana letlhaswa yo a kileng a tsamaya a bona gore lefatshe le tsotlhe tsa lefatshe ga di ne gore di thusa letho mme modimo o re tse ke tla go di dira a shedi mme ra di bona ka tseno nna le wena o teng o teng o teng yo modimo a kila mo roma sefapano lefatsheng o teng o teng yo modimo a kile ka mo etsa gore be kgwerano ya gagwe le rona e le go jesu kreste yo a ka re fodisang e le go jesu kreste yo a ka re phedisang ga re boa re khutlela go modimo mme re boelela go melao ya modimo gonne ya lefatshe ga e re berekele gonne ya lefatshe yona e sita e sita go ka re busetsa go morena yo a kileng a kopa legodimo le lefatshe o re ke tlo go phelela mo mosepelong ke tlo go gafela tsotlhe ka pelong a ko ntumelele ka mo ke lopang mme o nkamogele e o ntšhoketsego. a komphenele modimo yo maatla jaso letsatsi ke bua ka letsatsi le le tileng ke bua ka letsatsi ke tsa temana tse ke di balang gore re batle jesu ye e leng gore letsatsi jesu ye e leng bophelo o re monna mogabina a re bophelo ke wena fela empa rona batho ga re tsebe gonne re tlhalositse ke seng baby sebe sa se tletseng sa se re tlaitseng malwetse a sebe sa se tletseng utlwa utlwa dafita utlwa motlhanka modimo ga ga ga ga ga bolela mantswe a mo pisalong mo pisalong 85 verse 9 e leng seema sa sa sa sa sa beke e leng seema se sa sa letsatsi mo mo almanakeng ya rena ya lutere o re ka kgonte pholoso ya gagwe e batla metse e batla metse ba ba mmoifago gore mo nageng ya gešo

ba maaka le baruti ba tsileng baebele e tsileng ya porofeta gore ba teng ba tlatlang ka lebitso la morena mme mpa e se bogona halleluja a re khutleng gore modimo a fokotse kgalefo ya gagwe a re khutleng re batleng sefatlhogo sa modimo yo kgalefo ya modimo e tukang e benya mo lefatsheng O Modimo yo o tletseng tshwaro, ke tlile go go rapela. O re monna re empa thapelo a ke itse. O re o Modimo, o ntate a ko utlwele botlhoko gonne ke wena o tsebang tsotlhe theosa theosa kgalefo ya gago theosa mmaboledi o maatla wena modimo yo o kileng wa re lemosa gore ga re tshela melao ya gago mme re sa utlwe tao tsa gago mme re sa utlwe lentswe la gago ke tsona tse di re tshwanetsego go tlo romela malwetse malwetsi a mafatlha, malwetsi a sehuba, malwetsi a madi le a teng. O Jehofa utlwa lentswe la gago le felela mo system-ing o ne tsotlhe tse le di bjalang ke tlo di fa manaba lena dija a re khutleng maaforika re batleng sefatlhogo sa modimo mme re tsamaele ka molao wa gago o modimo maaka ke leboga yona sebaka le motsotso go tla go khutla ke bala lona lentswe le le tswang mo lefitiko mo melaong ya gago kileng wa re fa yona o fodisa kgalefo ya gago re boelele re tle mo go wena gonne wena jesu o letsatsi o monate jang re tlhokofetse o re modute re ke fetsa mo foo se fela sa foo o re jesu mponegele mme mme ke fa tlhoge ke go gomarele mme ke goroge ke yo ba motlatsi wa ba ba phedilego Jesu letsatsi le sa dikelegi a re yo bang batlatsi ba ba ba phedilego gonne Jesu ke ena letsatsi le ena phodiso ya rona ao modimo maatla modimo re tlhonofatse fodise lefatshe jehova o modimo o maatla modimo a ditlhogolo tsotlhe re tlhonofatse emisa phagamisa letsogo la gago tsena gare go dipetlelo tsena gare go balwetse ya gago ka ena keresete a re babaletseng a re fileng bona bophelo bo bo sa felego amen